Tērā te kōrero i te reo Pākehā if he speaks like us, then he must be one of us. Nē, nō reira, ko te tū reo, he momo taura e whakarenarena ana i te taura here i waenganui i a koe me te hunga e kōrero nei koe.
Ko tēhea te mita ka kaha puta mai i a koe? Pērā ki te kurī peropero, mat kē te hanga o tōku reo. Sometimes the Huntly slang comes out with the reo. So, engari, ā, mōku ake ko Waikato. Tōku pāpā nō Te Māhurehure tika, ā, haere paku, haere ki reira Hakaroa me ngā Liz mō te r, ei.
Ka whakapae au, he mata tini tēnei, he mata nō ngā tini iwi. All my cousins are from the Cape, so kei reira wērā kupu, whakarukea, ā, he wīwī Nāti, I say akuni pea sometimes, I don't know how it comes out, like where I switch between the mita. Ko aku whirinakitanga ki te reo o te Taitokerau, ki ngā reo o te Taitokerau. And then I have, because we're Ngāti Pūkenga, we're Tūhoe mita. Then we drop the Ds and whā! Yeah, I got a mutt deal. But that's, hey, that's the hanga of, of today. Ko taku taha Tūhoe pea, taku taha kaha. Nā te mea koira te taha i pakeke ake ai au. Koia te reo reka katoa ki taku wairua, ki taku manawa. Kīhai waku clan i tūpuna i āta kōrero Māori ki a mātou i a mātou e nepanepa ana engari e rongo tonu ana au i tētahi hononga ā-wairua ki te reo i a rāua otirā i a rātou. Koinā pea te take ka tino rongo te manawa i te reka. i ngā reo o te kāinga.
My mita is a pretty sub touchy subject, I will have to say. And it's just coming from a place of confusion as a child. I roto i taku akomanga, um, te katoa o rātou nō wāhi ki atu. Nō reira nā te whakamāu i patua tērā mita ōku. You don't want to be different from anyone else. Kua whakawhenumi, haere Tomita. Nō Tauranga Moana ahau. Ko ōku kaiako reo nō Tūhoe, te katoa pea nō Tūhoe i tua atu i tētahi nō Waikato, tētahi anō nō Te Tai Tokerau. I ahau e ako ana i te reo he kaha taku huri atu ki ngā rauemi ā, o Ngāi Tahu, i te mea i tērā wā ka ārihi tua atu i ngā mea o 1000 kāika, nō reira ka mātua pea i te kī, ā, ko tōku reo Māori nō ngā hau e whā. Kāore tētahi mita i tēnei ao i te tū motuhake i tana moutere me te kore e whakawhenumi.
Me pēwhea e whakatō i te hiahia Ki roto i te tangata kia hoki atu ki te ako i tō rātou ake mita. My first instinct was to say go home. But I know that it's not that easy. But it just should be.
Me tino puare te hinengaro me ngā taringa ki ngā āhuatanga reo. Kaua e pōhēhē mā te osmosis noa ka piri mai rāua tanga ki a koe. Because when you're fully immersed i ō tikanga Māori, nō tō ake kāinga, there's just this little feeling in you that you get that just like, it like lights you up so hard and you can't get it anywhere else but home. Kia whakaaro ka ora tonu ngā mita. Mēnā ka waiho noa ki te hiahia o te tangata. Kāo, he manako te kaura e kore ai. Nē, ki konā koe e wawata ai, hehe ai ki tō mita, he aha te aha. Nē, ki te kore koe e tahuri ki te whakaora i a ia, ki te rapu i ōna kupu, i ōna kīwaha, oh, ko tō mita te papa. I a au e kōrero ana ki iti o ngā hunga rangatahi, Anō iwi kē, ka tino rongo au i tō rātou mita, ā, nō Tūhoe, nō Te Tai Tokerau, ka āhua, oh shit, me, me āua Waikato ake tōku reo. He kaha tātou ki te whakahoariri i te reo Māori me ngā reo ā-iwi, kāore au e whakaae ki tērā. Engari kāore au e whakaae ki te whakaaro kotahi anake te tūreo, te mita o te tangata. Nē, he rerekē taku reo kōrero ki aku hoa, ki te reo e kōrero ai au ki aku pākeke. Ki ō whakaaro, ka mau tonu tātou ki ngā mita? Kei tō tātou reanga tērā whakatau. Kua tae tō tāua reanga ki te wā e kaha hoki mai ana ērā. Kakara, ka piri ki ngā reo o te wā. When I'm in Wanganui and I'm using my meter with my Wanganui people, I feel like the most Wanganui ever. And kāre he kare ā-roto tū atu i tērā when you feel you're most proud to be Māori or you're most proud to be Wanganui or Rātana or Te Tai Rāwhiti. Ko te pakanga nui i ngā mātua me ngā haka reanga o runga kia hoki mai te reo hanga Māori noa. Te āhua o tērā reo, oh, he hari te mea he tino aha, ko te tepe tuatahi, ko te reo i rakati. Kua tīmata te tahuri haere me te ata wetewete i te whakaaro ki ngā reo ā-iwi, ki ngā mita, ka tupu tonu tērā i roto i tō tāua reanga me ngā reanga te whai mai nei.